Киевка татарлар килгән 1865 э, елдан җыелганнар. Алар арасында бик күп хатын-кызлар, И хатын-кызлар бик актив үзен күрсәткәннәр. Әле э, сугыш алдында 1941 елга кадәр эшләгән татархыз җәмгыяте и Татар халыкы җыелган Дом народов Востока дигән йорт булган. Анда булган татар җәмгыяте, аның башчысы иде Хадичә ханым Рамазанова. Спектакльләр куйганнар, ансамбльләре булган. Ул спектакльне куярга режиссерлар Казаннан килеп килгән булганнар, килә торганнар. Сабантуйлар үткәргәннәр. Беренче э, хатын кайсы аккалфак киде? Мөршидә ханым. Менә монда рәсемдә газетада аның мәкаләсе менә күренә. Без бит беләбез беренче аккалфак э, Сара Садыкова э, күрсәтте безгә үрнәк. Менә Киевта да бар иде шундый хатыннар, атаклы хатыннар. И беренче э, җәмгыятьне, э, Киев җәмгыятенең менә э, фотографияләрен мин сезгә күрсәтәм. Сугыштан соң Татар халыгы озак вакыт э, э, булмады җәмгыятьләр. Аннан соң 80-нче елларда э, тагы кире кайта башлады. И мин сезгә әйтмәкчемен исемнәрен ул хатыннарның. Менә сугыштан соң Киев шәһәренә килә Мансура Гали кызы Галеева. Мансура Гали кызы ул Арча кызы, Арчадан килгән. И һәм журналист юллыгына аны Муса Җәлил биргән. путевка биргән кебек. И беренче хатын-кызлардан институт бетергән профессиональный журналистка. Сәҗе авылыннан, Арча районыннан. Без бик горурланабыз Халимә апа Сакаева белән.

240 тан артык картотеканы кирәк иде бер рәткә кертергә. Менә Халимә апа аңа булышты. Безнең татар җәмгыятендә 80 нче елларда инде без Изгелек дигән татар хатын-кызлар клубы төзедек. Аның турында Ак калфакка да без әйттек. Ә, мин дә бер заман 1994 елдан 2000 елга кадәр алып бардым Киев ак калфагын Киев ак калфакта эшләр алып бардым. 5 ел мәктәптә укыттым балаларны. Чөнки без ул вакытта, ул заман безнең тема иде гаилә, балалар укыту, балалар тәрбияләү. Без үзебез эш, эш алып бардык. Мин хатын-кызларны Крымга барып, Крымда торган безнең татар хатын-кызлары белән дә сөйләштем. Алар да шундый эшләр алып бара башлады. Беренче собрание үткәрдек без Киев җәмгыятендә. Менә Финляндиядән килгән иде Айнур Низаметдин. Ул бик матур чыгыш ясады татар телендә. Бик үрнәк зур булды безнең Э, э, татар җәмгыятендә Киев татар җәмгыятенә менә биредә катнашты, беренче собрание үткәрде э, атаклы художник, заслуженный художник Украины да Рафаэль Масаутов. Рафаэль Масаутов Ул Муса Җәлил китабын, Моабит дәфтәрләре чыгарды. Бер бите украин телендә, бер бите татар телендә. И үз рәсемнәре белән, графика белән шул китапны бизәде. Безнең хатын-кызлардан күп өлеш э, э, бик кызык э, мин таныш идем э, Сөембикә ханым белән. Сөембикә э, ул э, Адель Кутуйның племянницасы. Э, ул э, күз врачы. Бик э, кешеләр а, аны э, Профессиональный бик кешеләр аны яхшы каршы ала иде. Менә бу рәсемдә Сөембикә Кутуева. Мәктәптә эшләгәндә булышты миңа Мукарама Хайруллина. Мукарама Хайруллина сугыш вакытында трактористкада булып эшләгән. Шундый Бәләкәй генә кыз тракторга утырып, сугыш буе тракторда эшләгән. Энҗекәй Айманова, Энҗекәй Айманова журналист буларак газеталар чыгарды, библиотекада эшләде, безнең эшләргә катнашты бик матур итеп. Әминә апа Абдуллина, Әнисә апа Абдуллина. Әнисә апа Абдуллинаның гаиләләре, алар перепись вакытында язалар Булгар диеп. Менә аларның уллары Таһир, археолог, Булгар шәһәрен шәһәрендә эшләп, Монографияләр язып, э, безгә докладлар ясый иде. Мин ебәрә идем Сөембикә журналына мәкаләләр. Менә иң беренче безнең э, Э, җәмгыять. Монда Каримовлар таш э, э, катнашты балалары белән Каримов Үзе Бари Баян кулына алды. Егерме ел кулына алмаган иде Баянны. Ул алды кулына ул Баянны. Без татар халык җырларын исебезгә төшкәч җырлый башладык. Безнең әле җәмгыять юк иде. Минем өйдә андый репетицияләр үткәрә идек. Менә җыелыша идек, беренче җырлый башладык татар җырларын. Җырлый-җырлый без җырлый идек шул җырларны. Мин Казанга килгән саен Сөембикә э, редакциясенә э, килеп э, безнең яңалыкларны сөйлим. Мине бик яхшы каршы алалар, тыңлыйлар һәм хәбәрләр бирәләр. Бу юл да мин җыенам барырга Сөембикә журналына. Менә Мансура Галиевна торды Киевта 97 яшькә кадәр. Ул җыйды материаллар, укытты. Киев университетында, Шевченко исемендә журналистика факультетында укытты, өйрәнеп рус телендә, украин телептә, телендә менә безнең шундый хаты Мансура апа, без аның белән бик горурланабыз.

дөньяга чыгарырга. Менә кемдә булышса безгә, без бик шат булыр идек. Бу да беренче конференциядән. Бу безгә Ринат Зинурович килгән иде. Киевка безнең эшләр белән кызыксынды. Менә бу газета әле Мансура Галеевнадан миңа эләкте. Муса Җәлил белән очрашулар. Муса Җәлил җибәрде аны укырга коммунистический университет журналистики дип. Менә бу безнең җәмгыять, безнең э, э, җырлый торган ансамблебез изгелек э, атала иде. Германистов э, Рәшит Каюмов Самара ягыннан, Камышлы авылыннан. Киев шәһәрендә э, яши Фәрит Яруллинның кызы Наилә. Менә аның турында чыкты мәкәлә. Хәзер ул э, Авырый, без аңа булышырга тырышабыз. Шуңа күрә мин тырыштым, менә шул хатын-кызлар турында, кайсылар турында әз билгеле менә сөйләргә. Алар һәр кайсы үз өлешен кертте менә безнең эшләргә. Һәр кайсы тырышты.